Ndobwate nyagetari ekorokwa ng'a Kenyatta National Hospital, rieta Kenyatta underline. Ngasuka ake igo Kiambu, Kenyatta Teaching and Referral Hospital, rieta Kenyatta underline. Tokamanya konyora eyunivasiti ekorokwa buna Jomo Kenyatta University, eyio ekorokwa JKUAT. Nkamanya kogenda, nkanyora Kenyatta University nero.

university in Homabay. Haya, inkomokaransa nse nkogenda mpaka Eldoret, Koitalel university, eh, Chepkoilel. Inkomanya kweboria ng'a gusii igaa, ntwanye gotwara viongozi? Eh, ntwatwarete viongozi bia biarosetie omof- omosingi o gusii igaa. torabarokie amarieta ye chinyagitari, tobarokie amarieta ye chibara, tobarokie amarieta ye chistadium, tobarokie amarieta ye ebinto ao ao, egere na intwe kaa omogano oito bwa ekegusii onyorekane ng'a abanto baito bagokina na bakonyara komanya ng'a iga, enyagitari yarogetwe chimiya na Nyachae. Ase eng'encho Nyachae akorete iga na iga na iga na iga, arenge omonogeri bw'abagusii. Togende estadium. eruku George Anyona Stadium. George Anyona arenge iga na iga na iga na iga, arenge omochumba o Kitutu Masaba, akaimoka agakora eke na eke na eke. Ase eng'encho eke na eke kiabete, tokarora ng'a tiga tomoinyore buna abagusii. Naye ngotara Nairobi, Nakuru juzi, nkomonyora esuit erikire ng'a George Murara Road. Nkomotebia rieta erio tari ria ekegusii eri? Kei, Nkogenda ase ebitabu nkorigereria, komanya onye George Morara arenge MP ya Gusii igaa, oetetwe. West Mogirangwa, George Morara oyio, arenge omong'aini sana, abete obisini eight months, agakora egasi engiya sana, mpaka ekero akwete naigwete ng'a espika yatebete ng'a twasirie George Morara, Kenya nkoba ere ntaka mono. Aye ore omochumbe ama. Emetienyi naende, lakini Kenya yabeire ogokwa kwaye kwaretire obotaka mono Kenya. Igo na omongwana orenge obo bw'eng'encho. Lakini ng'a gusii iga ntochieti komoa koboko, ntochieti komoa kera mbuya mono nonye korokera nonye ne epaara, nonye na orooche ng'a chochia morara. Lakini Nakuru, abaikoyo bakamoinyora, bagateba ng'a iga atia tonyoke chochia morara road. Mbosa obokio obo tokoreta gusii igaa. Naki totanchaniri, totanchaini, naki togoteba ng'a toche amo ribero rioka. Nase ki totarokire chipara chiaito amarieta abanto baberire ense eye bakonyire gusii? Chiminyia chiabo omonogere, agatoretera epara eria erwete keroka, nyangusu, bosongo. Epara eyakorwa igare. gochia keumbu gochia igare, epaara ya koruga aase akorokwa ng'a Nyambera mpaka Miruka, epaara ya metobo bo- mi- bonyunyu ng'a nonya neyemo teyerokire chimilimia chiaye, nonya neyemo. Kisiga achiche referral hospital, ningetari korwa chimilimia chia hospital. Rieta ri'omogusii rikwanokire aase ng'a oetete korwa aroro ogenda Senior Nyasae Hospital Bosongo. Lakini aroro abande, Raila Odinga agosire iga, bagachia kogasia Nyagetari igaa Raila Amolo Odinga. Gose igaa tobwate viongozi totanya kori ko organize korwa gesa twachagete neba devolution. George Morara igaa Nyamira, amenyete ang'e na sobo iga ariere ang'e ase actually egavana emenyete. Lakini ng'a.

mbichieti konyora ng'a chionsi ng'ora narengeo. Togwechaya intwe tweka buna abagusii, twerama intwe tweka abanyene, tweita intwe tweka abanyene, naende twetindeka intwe tweka abanyene, obosooku sana abagusii ntaete mobwate ogotoika montegerere. Miaka yane titaragenda mooono ere abasiko mokagote ebinto ebinge, lakini egento buna eke toroche kia amaiso goika totiga obotiiri gosii igaa. Nki eke gekoba igaa bono? Chisukuru, inki chitakorokerwa amarieta y'abangwana aba? Tobainyore naintwe, gekara mbarenge ab'eng'encho gose igaa, goika twancherane bo igo. In fact chieyo mbi tobwate bono iga mbosa pi, mbi teiyo tobwate gose, embi ekogenda yareta egento orarigereria otebe ng'a omwana one kaa, nkomorokande monto gete, as'eng'encho okore egasi, nchiiyo chionsi pi chikogorwa. Mpi nchiche gusii igaa? Chimpi chiaye chia kare chibwenerete koinyorwa? Eeh! Bono igo ongeria omogaka arete two years plus, noo are iga gusii agotorwanerera akorosia abagusii bache amo. Lakini bono igo na esukuru teyaiyarokire gose amo ongerie, kagokwaa rende nomore mwensi pi, ongerie arenge omonto omuya, onga oria akorete eke, abwo bono abananchi ba kawaida mbari gokwana, abwo nabwo ebiongozi biria biachire bono bimaete ongerie, bigocha gotweresa buna ongerie arenge omosani obo. Imoka agaa bono iga, kianda chie nchinya gitari nyeroke esamo ngeri, chie chesukuru nyeroke esamo ngeri. Simple! Nagokwana omochie agotetebi ongeri arenge professor, osomete buya, anchete abanto, agakora ekiang'u, lakini bono ekero are moyo onde toyokomorigereria. Kagokwana mori komotegerera, na omogaka bw'eng'encho. Ee, abagusii goika totige obosoku, kweretere obosoku. Na egarama oyo o Sira agachuse, ee, nagachete ekeegita kia seven million, lakini igo tonyore ng'a nere orete foundation ya Nyamira gochaka devolution. Nere korwa nonye John Nyagarama road, tonyora ng'a egavana ya Nyamira entang'ani John Nyagarama, eh, John Nyagarama. Epaara at least ere okwo boigo, onye gekara omonto ebe, enteiyo tiga ebe ekwo. Nelson Manduku, onye tari nyagetari yaye, anga onye ntibwati kende, kwanza tari korokwa na Manduku ekorokwa nere Rema. Kende ango, motorigerie chinchera tokonyora ebinto ebi bionsi pi, bire kwamoreta ebiongozi biaito ebiya twatwarire. Motego, toranyora motego ore odiga iga omongwana oyio motego, ogakera omopira ang'wete egekone, bokong'u mboro, chigavana chia Nyamira.

Eto esitori nyamira, eto omogano o nyamira gochakera omochakano mpaka omwero, omogano obosongo gochakera omochakano mpaka omwero. Na ebinto buna ebi mbiga entiraiti. Bono iga gosiiga ninyoka ng'ende, nachiete ase egetege egento riko Humphreys, nkamanya konyora kabisa omongwana oyo abwate ekegusii kionsi pi! Gokogenda ororo ogoteba bwekera egento gochakera omochakano mpaka omwerio igoro y'omogusii. Yaani ng'a gavana teiyo erakore boigo, lakini oyo teri riamoire yaretire ekegusii. Eywo ere buya, kende oba gosii mwansi pi morigererie ebinto biga ase ino. Abwate mpaka ebicha y'otenyo ninche mbakore evideo eyio mbaretere iga, actually ng'u it's in the process, mbaplodirie iga motegere omogani oga aria o Humphreys, naigwete buya sana, korenda omogani bwa omogusii na egento kia maana, egento kia maana, boka mwensi pi genda kora egasi, ebi ne ebiongozi biaito, lakini nchera teiyo mobaasa kobievu ng'a momaete ng'ika egasi yaino, eh, togoteba toche amo, chisa eyio, togoteba tokore iga, chisa eyio, genda gochia, oyo na omoibi, oyo na omobe. Ai! Mokwegwe obogambi, magenderero taiyo. Totaete gosusia engima mwensi pi, mwamoe, mokwanga inche ingo nishiete. Nabo egekongera emiaka hamsini, tonyore enyagitari ekoroka Simeon echa. Nabo egekongera emiaka hamsini, tonyore George Morara Road, gose iga. Nabo egekongera emiaka hamsini, tonyore esukuru ekoroku Samongeri. Nabo gekongera emiaka hamsini, tonyore nyagetari, at least korokwa neba, neba nsimeri nyasae, eh? Eh?